Onorevoli Ministri Farrugia Falzon, Dr. Simon Busuttil, Eċċellenza Monsinjur Arċisqof, Eċċellenza Isqof Emeritus, rajt il-President Emeritus Dr. Abela, issa mhix qed narah, Leonid, Għeżież ħbieb tiegħi, nistqarr magħkom li naħseb tul dan l-aħħar snin, qisu ċirka ta' ħmistax-il sena, forsi mmissjajtha darbtejn din l-okkażjoni. Leonid qalilna jekk il-sena fiha 365, illum l-aqwa ġurnata tas-sena għall-familja tal-Caritas. Forsi ma nagħmilx parti mill-familja tal-Caritas minn ġewwa, imma jiena supporter tal-Caritas minn barra, u għalija wkoll din hija ġurnata mill-aqwa fis-sena għalija. U l-Caritas jien supporter daqshekk kbir tagħha għal numru ta' raġunijiet. L-ewwel nett, għal dan it-tim passjonat, iddedikat, immexxi minn Leonid u Anthony, tal-ġid u ta' kemm il-ħajja salvajtu mhux biss il-ħajja tal-individwi imma wkoll il-ħajja tal-familji ta' dawn l-individwi, imma wkoll tagħna wkoll bħala membri tas-soċjetà. Dik hija l-ewwel ammirazzjoni kbira li għandi lejn il-Caritas, għax tassew it-tim, dat-tim jirrifletti dak li Caritas stands for. Tħobb, l-imħabba. Grazzi minn qalbi ta' dal-ġid kbir li qed tagħmlu lis-soċjetà Maltija lil tant familji Maltin u Għawdxin. u mbagħad ukoll supporter kbira tal-Caritas għax għax ix-xogħol, dan l-investiment li qed twettqu b'risq individwi u familji imma l-komunitajiet tagħna. Huwa investiment għalina lkoll, mhix biss għall-individwi u l-familji, imma għalina lkoll. Kull ħajja li ssalvaw, kull ħajja li tagħtu troddu lura lill-familja, lill-komunità, hija mhux biss ħajja mirbuħa, imma huwa eżempju ħaj ta' xi tfisser meta tħalli l-imħabba taħdem fik. U allura għal din ukoll, għal din raġuni wkoll, jien supporter kbira tal-Caritas. Rrid nagħti ħajr ukoll lill-ġenituri u l-familji ta' dawk il-gradwati tal-lum u ta' qabilhom li baqgħu jissapportjaw bħal dik l-omm li fetħet qalbha magħna, fetħet ħqalbha b'mod pubbliku, tat-turbulanza li hi u l-familja tagħha għaddew minnha, imma wkoll tal-imħabba kbira bla qies ta' omm li baqgħet issostni lil binha u baqgħet tagħti l-appoġġ u s-sapport. U allura irrid nagħtikom ħajr minn qalbi, għeżież ġenituri, għeżież membri tal-familja ta' dawn il-gradwati tal-lum, u ta' dawk ta' qabilhom. Jekk jogħġobkom, ibqgħu issapportjaw lil uliedkom. Leonid qal meta l-persuni jersqu lejn il-bieb tal-Caritas, dan ikun l-ewwel pass. Jiena nqis li mbagħad jiġi t-tieni pass il-programm. Imma mbagħad ikun hemm iktar passi li rridu nkomplu nsostnu. Għaliex wara l-programm Dawk il-ħiliet li jkunu nkisbu biex il-persuna ssir reżiljenti għaliex l-isfidi fil-ħajja mhux se jifqu qatt. Hemmhekk allura s-sapport tal-familja jrid jibqa' għaddej u llum tassew ħadt gost nisimgħek Leonid tgħid li issa Anke l-aftercare se tkomplu ssostnuh u tkabbruh. U rrid ngħid jien f'isem il-Maltin u l-Għawdxin ukoll grazzi tas-sapport li qed ikun hemm iktar finanzjarju min-naħa tal-Gvern biex din ir-realtà ta' servizzi ta' aftercare ikomplu jissaħħu. Bħal Monsinjur Arċisqof jiena wkoll impressjonajt ruħi b'dik il-persuna li semmiet li fil-ħabs kienet qisha fit-triq u fakkritni f'dak li ġieli smajt minn nies li esperjenzaw, nies li kienu fi programmi u anke esperjenzaw il-proċess tar-riabilitazzjoni. U hawnhekk nagħmel appell lill-awtoritajiet tagħna, għaliex minkejja li rridu nirrikonoxxu l-bidliet pożittivi li saru fil-liġijiet u l-policies matul is-snin, imma rridu nibqgħu on the alert and on our toes, kif jgħidu l-Ingliżi, biex inkomplu nibdlu fejn hemm bżonn. U fost l-affarijiet li għandna bżonn urġenti li nibdlu, għax fakkritni proprju dik it-tfajla li tkellmet, hija li meta persuna tkun lestiet il-programm imma mbagħad tkun misset mal-ġustizzja u jkun fadlilha każijiet oħrajn u wara li tkun irriabilitat ruħha, uħud minnhom saħansitra jkunu reġgħu marru lura mal-familja fis-soċjetà, qed juruna li huma rġiel u nisa tal-familja. għax ikollhom każijiet pendenti, uħud minnhom jerġgħu jispiċċaw il-ħabs. U allura nixtieq li l-awtoritajiet tagħna naqbdu, kif jgħid ukoll bl-Ingliż, l-Ingliżi imma ħa ngħidha bil, naqbdu l-barri minn qrunu u nagħmlu t-tibdiliet li hemm bżonn ħalli nkunu nistgħu nissapportjaw lil dawn in-nies li jkunu żelqu, immarrfu li jerġgħu jqumu fuq saqajhom bl-għajnuna tal-Caritas, bl-għajnuna tal-familji tagħhom, bl-għajnuna tas-sapport ħalli dak l-investiment li l-Caritas, il-familji tagħhom u s-soċjetà tagħna in ġenerali nkunu għamilna nkunu nistgħu nkomplu nsostnuh u nsaħħuh u mhux inerġgħu l-persuna tmur lura. Xi ħaġa oħra li xtaqt nieħu l-opportunità llum li niġbed l-attenzjoni dwarha għaliex mhux darba u tnejn ġibduli l-attenzjoni persuni li jkunu għaddejjin minn dan il-vjaġġ ikunu qegħdin jaħsbu wkoll fit-tmiem ta' dal-vjaġġ u x'se jiġri wara. Ħafna minn dawn il-persuni li anke jkollhom l-ulied, ma meta joħorġu mill-programm ma jkollhomx akkomodazzjoni soċjali fejn ikunu jistgħu jmorru, ma jkollhomx lanqas il-mezzi finanzjarji biex ifendu għal rashom. U allura nixtieq jien f'isimhom nitlob lill-awtoritajiet tagħna biex nagħtuhom l-attenzjoni ħalli anke f'dan il-każ inkomplu nsostnuhom ħalli l-investiment tal-Caritas, tal-familja tagħhom, tas-soċjetà inġenerali ma jmurx fix-xejn imma ngħinuhom ħalli jkunu jistgħu jibdew jagħmlu l-passi 'l quddiem fit-triq li hemm bżonn. Fl-aħħar nett, irrid nawgura lil kull wieħed u waħda minnkom li se tiggradwaw illum. Nawguralkom li tibqgħu tgħożżu din l-esperjenza. Din l-esperjenza li fl-aħħar mill-aħħar mhijiex esperjenza ħafifa, imma hija esperjenza sabiħa. Minkejja kollox, hija esperjenza li tatkom ħafna ħiliet, tatkom ħafna valuri, tatkom ħafna reżiljenza. Għandkom kull opportunità la tkunu hemm barra fil-familji tagħkom, fil-komunitajiet fejn tgħixu u fis-soċjetà tagħna li tkunu ta' eżempju għal ħaddieħor u nitlobkom F'isem il-Maltin u l-Għawdxin, f'isem il-familji tagħna, kunu ta' eżempju għalina, għat-tfal tagħna. Nirringrazzjakom u nawguralkom minn qalbi u rrid ngħidilkom kemm jien kburija bikom.